Helo, yn enw i yw Ceri Lloyd ac i fi y mae ateb gwbl o gwestiynau amdano fi fy hun a fy lifestyle. Felly, fi'n gwybod mae yna lot o ddiddordeb o amgylch y ffaith bod fi'n vegan ac yn dilyn diet sy'n syliedig ar blanhigion. Fi wedi bod yn vegan am tua chwech mlynedd erbyn hyn A i fi newydd ysgrifennu llyfr sydd nawr ar gael i'w gael ei archebu o'r enw O'r Pridd i'r Plat. Felly mae O'r Pridd i'r Plat yn cynnwys llwyth o ryseitiau vegan wedi selio ar blanhigion. Mae fe hefyd yn cynnwys ymarferion yoga ac anadlu, llwyth o wybodaeth ar byw yn gynaliadwy, torri lawr ar gwastraff a byw yn ymwybodol. Felly hefyd yn y llyfr na chi ffeindio fy stori bersonol i, pam nes i troi'n vegan a sut mae hwnna wedi newid y mywyd i. Felly, er mwyn y fideo yma, fi'n mynd i drial gytogi'r stori gymaint a fi'n gallu. Um, pan o'n i'n 13 nes i gael yn swydd cyntaf fi fel actores, gweld yn hun ôl ar y sgrin a cysau beth o'n i'n gweld a teimlo fel rhaid i fi golli pwysau. Felly dyna oedd dechrau ar y merthynas uh, negyddol gyda bwyd, a nes i dechrau torri um, bwydydd allan o'n naeti nes yn y diwedd o'n i'n trial yn fwriadol mynd trwy'r diwrnod heb bita unrhyw beth. Yn amlwg oedd hwn ddim yn ganoliadwy o gwbl. A nes i gael mynd i coleg drama ac oedd angen lefelau uchel iawn o egni arno fi gael trwy y diwrnod. Ac erbyn i fi gyrraedd gatre, o'n i'n llwgu yn teimlo'n wan ac yn sal, uh, felly nes i gael mewn i'r habit o binge eating, Felly fyswn i'n trial ddim bita unrhyw beth o gwbl, ond wedyn yn cael yr pwynt lle o, o'n i'n just mor starfo, um, fyswn i'n mynd i'r archfarchnad yn prynu llwyth o bwydydd oedd yn ofnadwy yng nghorff i, felly bwydydd llawn siwgr, bwydydd wedi prosesu, prediau parod a takeaways. Felly, um, Erbyn diwedd y tair mlynedd y Coleg Drama, o'n i yn timlo ac yn edrych yn ofnadw. Nes i gael asiant, o'n i'n mynd lan am clyweliadau, ac o'n i'n timlo mor, o'n i'n timlo mor anhyderus yn fy nghroen fy hun, a um, O'n i wedi magu pwysau, sef y gwrthwyneb o beth o'n i'n treol wneud. Oedd yng ngroen i'n ofnadw, oedd lefelau egni fi yn ofnadw ac o'n i wedi mynd trwy cyfnod o iselder achos o'n i jyst yn erfyn ar rhywbeth i newid achos O'n i'n twmlo'n ofnadw ar y tu fewn ac yn edrych yn eitha ofnadw ar y tu allan. Ac yn amlwg fel actores, mae'r teimlad yna jyst yn ofnadw bod ti'n gofio mynd i clyweliadau bod y flan y sgrin yn teimlo fel o'n i. Um, Felly nes i troi at Instagram, uh, oedd e Instagram yn app eitha newydd ar y pryd a mae fe dal i fod yn lle i fi mynd uh, ar gyfer ysbrydoliaeth ac ar y pryd nes i ddod ar draws account y fenyw mae rhywun nhw Chris Ca o Efrog Newydd ac oedd Chris Ca wedi ysgrifennu llyfr o'r enw Crazy Sexy Diet ac ar y pryd o'n i'n meddwl dyna exactly be fi angen, fi angen diet. Um, ond pryd nes i dechrau darllen y llyfr o'n i'n sylweddoli, wel mae Chris yn sôn mwy am lifestyle na diet ac erbyn i fi orffen um, tudalen olaf y llyfr o'n i wedi prynu Nutribullet, wedi dechrau gwneud smoothies a juices, uh, wedi gwneud allan o cynnyrch organic, wedi dechrau um, creu ryseitiau, wedi selio'r blanhigion vegan a Wedi gweld y newid syth bin o fewn wythnos. O'n i wedi colli pwysau, oedd yng ngroen i wedi clirio, um, oedd lefelau egni fi yn anhygoel ac yma'r tro cyntaf am blynyddoedd o'n i'n teimlo mor, mor, mor awesome a um, hyderus yn eto. Felly, um, yn ogystal â'r bwyd, un peth arall nath um, trawsnewid um, fy mywyd i oedd yoga. A um, yn amlwg achos be o'n i'n mynd trwyddo gyda'r bwyd a'r ffordd o'n i'n timlo amdano fy nghorff fi, um, oedd gyda fi perthynas mor ofnadw gyda fy nghorff, a yoga oedd un o'r pethau yna nath rili really helpu fi gysylltu gyda fy nghorff fi unwaith eto. Ac er bod fi wrth fy modd gyda rhan um, corfforol o'r yoga, un peth um, Ers i fi hyfforddi fod yn athrawes yoga i fi wedi cysylltu gyda yw'r anadlu yn ewch chi weld fi ar Instagram yn mynd mlaen, ymlaen, ymlaen, ymlaen amdano ymarferion anadlu. Um, a reswm am hynny yw fi'n teimlo fel bod yr ymarferion anadlu wedi helpu fi i wybod sut yn union i fi'n teimlo a helpu'n hun i reoli fy emosiynau. Felly um, mae fe'n helpu fi deimlo'n fwy presennol, um, lot llai o dan pwysau. Um, os ych chi'n rhywun sydd um, yn delio gyda lot o stres yn eich bywyd ac anxiety, mae Nadli'n anhygoel ar gyfer hwnna. A mae fe hefyd yn neud i fi deimlo mor positif. Um, felly dyna un o'r pethau i fi mwynhau dysgu orau nawr yw'r ochr o Nadli a un o'r pethau i fi'n caru wneud i fi fy hun um, i helpu uh, fi deimlo, deimlo'n well. Felly, dyna pam wnewch chi ffeindio fy hoff ymarferion anadlu a yoga yn y llyfr yma yn ogystal â ryseitiau. Um, allwch chi fynd i'r link yn y bio Instagram fi, ffeindio um, y link i archebu y llyfr yma. Uh, Instagram fi yw Kerry underscore Lloyd, a wedyn mae hefyd gyda fi gwefan www.saib.yoga, saib. Um, a mae croeso chi gysylltu gyda fi os ych chi'n uniaethu gyda'r stori yma neu eisiau siarad unrhyw beth trwyddo gyda fi, fi wastad ar gael ar Instagram, fi'n caru'r app yna. Um, a ie, yeah, trwy'r gwefan hefyd mae yna ffordd o gysylltu gyda fi. Um, mae yna ryseit sydd o'r llyfr ar gael ar gwefan Lush, y pe pwmpen un o'r ryseitiau ffefryn fi o'r llyfr. Mae fe'n ryseit hydrefol, Felly, newch yn y hydref os ych chi'n gallu, a'i fwynhau yn y hydref, ac uh, gobeithio bod chi wedi mwynhau fi yn mwydro yn y fideo yma. Um, a fi mynd i stopo siarad nawr, ond diolch o galon am wrando arno fi a fy stori a... Sorry, fi jyst mynd i stopo siarad.